Dem baş û merheba gelê temaşevan û dostên delal. Bi vîdeoyek nû li ji Normandiya jêrî an ji Brotanya jorî ez li hemberî we me. Ez li ku me li nêzîn di Sen Mont Sen Michel im li bi çîrokek li go welatê ge ez lê dijîm ez dixwazim werim hin berî we û ez behsa cî guh bikim lê ez bizanim bin ez çavê xwe û guhê xwe ji daxwazê we jî nagirim hayê min jê heye û ez li ser dixebitim ser çi dixebitim nuha ser girê navê anbê em bêjin Göbekli Tepe em serê dixebitin lê ûn jî mixabin Ji bo ku ez karibim wenena bi wer par bikim, çavkanîna bi wer par bikim, divê ez destûra hinek camê ra, hinek lêkolîn va ra bixwazim ku ew destûrê bidine min ez waneyê wan par bikim. Wenê girê navê an gobek tebe bir hene? Rast e hene. Lê belê ji ber ku tewriyek din ez ê ji were pêşkeş bikim, divê ez hinek çavkaniyê camêrnî din bi kar bînim. Di vîdoyê xwe de ji ber wê wê ev hebitî. Dest bistîne. Li bizanibin wek wan got çavê min ne girtîne, guhê min ne girtîne, ez dibîsim û dibînim, ez ê demek kin de bersivê yek yek bidim daxwazê wê Hemicka, Göbekli Tepe wê were, Êztantî wê were, Elewîtî wê were, eşwerbêjim mîtoloj wê hîn were û dîroka Kurd û Kurdistanê jî bêre wê were ji vê a min bin. Ez çima dixwazim li ser Mont Saint Michel biwere biaxivim? Mont Saint Michel. Cikî ku çandê dîrokê arkeolojiyê û jiyanê tev re girê te, cikî pir taybet e. Em yekem car em nizanin Bêlbûr avayî kengî dest pê dike, yan jiyan kengî dest pê dike ji ber ku li te hêla Behra Mezin yan Jembêjin Okyanûsê ye, li wir Medcezîr zehf çêdibin, yanî çûn û hatina behrê zehf çêdibe ji ber bandora heyvê, dem dema dibe girat, dem dema jî dibe tenê. Teviya wê axal dora Bahrê yanî cana dibêje em karin jê bêjin li aliyê me disekine cana jî li aliyê Bahrê disekine. Ji ber vê havî gelek îhtimalek mezin heye ku di demê kevn de ji ber ku parastina wê rehet e, Ev dir weke lehgê bi karan e bin lê belê min nizan kengî dest pê dike. Û ji aliyê din jî ji ber ku carna bahr tê wê dor pêş dike û carna jî paş ve diçe karê be cîkî olî yê herîkî dereng û kevnar. Ji ber vê aliyê wê yê olî dereng û kevnar ez dixwazim li mezelê şexsê ku vê derê ava kiriye çend silava bidime û çend gotina ji wir ji wer bêjim ne ji vê derê. Ji ber ku. Bi rastî di nava xwe de taybetmendî gelkî bilind heye. Senûbegan jî Ezîz û Bêxem bêjin ê gaw der ava kiriye. Wek ku ez bêjim dîroka wê ez dubare bikim, em yekem car nizanim bê kengî hatiye avakirin lê bi lê sedsala hefta û heşta de vir ve jî em zanin kincêkî olî û taybet e. Ji ber ku alîkarî jî daye Wîlyemê Fatîhê Îngilistanê an jî. Brîtanya Mezin ji ber ku gelek alîkarî stende bûye weke bajarkê demekinde. Pişt re jî qiralê ya sêzdemîn ya duwazdemîn ez baş nizanim li wî wir dike weke zindanekê. Ji ber ku dorpêça wê bi bahrê dorpêç dibe kes nikare bikeve wir û derkeve bi cîkî gilkî xwe diparêze. Hem mehkûma dişêne wir bi cih dike dixwaze wa bike xulamê. Dêrawûr û Dêrawûr jî bi şiklekî weke dibistanek taybet û olî jî bi rehetî û dûrî mirovan xwe wûr dijî. Berî ge ez dest pê bikim li ser Monser Mişel çend gotina bêjim werin ez wi hebkî bigerînim li vê Monser Mişelê bi vîdeoya û bi hinek wena bigirem çend gotina bêjin.

Belê mîna ku we dît dorpêç dibe bi bahrê le gava me vî dokisanê bagek bayek wisa şida wisa xurt hebû bi rastî min xwe bi zorê girt le we dît bahr hatiye kişandin yanî okyanus paş ve çûye û di rehime di nav qûmê de maye cihê ku hûn avê jî yek heba dibînin ew jî çemê ku ji navê welêt tê ku xwe ber bi bahrê ve dibe ew çem e yanî ne bahr bi xwe ye le belê dema ku me ev der dît Çi hat bîra min û zanî ez çûm dema xwe yê xwendevaniyê. Dema ez xwendevan bûm di arkeolojî de ez bêjim wek vazoyek hebû. Ez karim bêm suleh jî lê estê xwe ne suleh ye. Yanî ez tu vazo çi ye bi kurdî tam nikarim ji we re bêjim lê ez fotrafê vê çikê jî bibînim varka vazosu ez bibînim ez ê bi we re par bikim vazoyek hebû. Doktor pênc santîm, pênc û sê santîm bilindbûna wê ye li Bexdê ye niha. Bi rastî ez gelkî xemgîn bûm ji ber ku wexta heriba Iraqê dest pê kir min vîdeoyekê dît ku hatiye şikandin ji terefê wan barbaran ve. Lê dûvre min fêm kir ku a îmîtasyon a texlîtê wê hatiye şikandin, ev hestê xwe hatiye parastin. Li wir çi hebû nizanin? Binê vazoyê de Behr çêkiribûn, av çêkiribûn ser wê, hinek mar û ejderha û tiştmiştê wisa li ser wê mirov, li ser wê rahîb hebûn, li ser rahîba jî xweda hebûn, li ser xwedayan jî dîsa tunebûn an jî kaos hebû. Dema ku hûn li ser Mîşelê mêze dikin avayiya wê dide estê xwe dicî wisa ye. Li herî jor Heykelê kê ye ê Melek Mikaîl e? Di dinya wê de ê kî hene rahîbên an jî mirovên olî ê bi xizmetê ji xwedayê xwe re dikin hene? Di dinya we re kê heye ê hebkî dewlemend û piştgiriya wir dikin û dihêlin ki însan mirov xizmetê ji wir re bikin? Dewlemend hene di dinya we re. Di dinya we re kê hene wed vîde wed jît ew dikan mikan hene ew çend xerîbanê ki tişt miştê xwe difiroşin hene? Di dinya we re kê heye wexta bahr tê direvin Wexta bahr diçe wûr tê mûr ve hinek şeytanoka an mîdya dine hev hinek masiya dine hev e ê gi ne hem hemdem herdem li wir dijîn ê hemdemî de dime cizî de wexta bahr vedikşê tên hinek mahsî girt vesaîre li wir hene yan bala xwe dinê qet manên li wir ê ji alî mirov ve hatine çêkirin berî pênc hezar sal li Sumera li ser vazokê dîzza te nîşan dabû. Yanî dîrok xwe dubare dike. Tu carî tiştê bi nuh nayêne bîra me, nayêne hemberî me. Wego min got ev der bi yekemcar yekser ne cihê olî ye, însan jî lê dijîn. Ez îro ro pêncî şexs heye ê gil wir qeydkirî, nifûsa wir de qeydkirî ê gil wir dijî. Ê mirovên olî jî hene û miletê ji rêzê ve jî hene. Ji her kesî re ve kirîbû dû vire ew der dibe weke zindan kê tê kar anîn lê belê ew jî ne bi ji bo demek dirêj e. Lê qedera vê heremê bi kê tê guhertin Wexta Ezîz Obex yanî Saint Obex vir ava dike qedera wî tê guhertin. Ez li vir naxwazim behsa wê bikim bê çawa Ezîz Obex û Saint Obex vir ava kiriye ez ê ji tirba wî an jî cê bi tenê hestiyê serê wî lê ye. Ez ê ji wir çend gotina ji wir bêjim. Werin em biçin wir, dû vire em çîroka xwe bidomînin. Heval o nihar bi rastî ez yekê gelkî taybet im. Her me şilo ye here me dema ku em behsa em qala Gola Xelîl Rehman dikin a li Rihayê an em li qala Dêro Zaferanê ew maqbeda rojê li berî Hezretî Îsa du hezar sal çêbûye an Girnawazan li Sêbînê ku bi hezar salan vir vercîkî olî ye, ev der jî hereme wisa ye ku sed sala bi hezar sala ve, hezar sala bi îro ve girêt e. Ez nikarim zêde bang kim ji ber ku ez li cîkî olî û taybet im, demek din ez ê tişnîtir kêfxweş û ecêb nîşanî we bidim û mê li ser biaxivin, bişopin. Ev wêneyê li pişta min tiştek ecêb taybet û girîng e. Ji ber çi? Ji ber ku ez we bibim mêrdînê navça Midyadê li Rojhilata wê dêra Morgabiyên a Dêret û Emro berî vê çend sed salekî û bi hezar kilometran dûrî vir li Rojhilata vir eynî çîrok û awayekî din bi şiklek din çawa ruh dîtiye, cih dîtiye. Ser vê tişta didim bi rastî ez li van levgirêdanê wisa, ji van levgirêdanê wisa zêde hez dikim û zêde bi qîmet in ji bo min. Dîroka mirovatiyê bi van girêdanên wisa, bi van çîrok Efsane û rojên wisa bi mane dibe. Gelî dimîne befre, bax, kerem kir, mêze kir. Dosto hevalên hêjan, min ji wer berî niha behs kir, em li cîkî pir taybet û olî ne. Em li cîkî ku cîrokê bi hezar sal a, bi hev girêdin. Em li cîkî wisa ne. Em niha li tirba an jî cihêke hestiyê Ezîz û Bex an Send û Bex lê tê veşartin di nav zêr de dorpêç bûye lê tê veşartin em digurin ev şexs kî ye. Li dîrokê de van ku nêze dikin piştî Hezretê Îsa heft sed û heştan de an sed sala heşta de em bêjin serokên rahîbê ya da mirovên Olî ê herêmê av wan jî ev şexs e. Rojekê di xewna xwe de Melek Mîkaîl dibîne. Melek Mîkaîl jê re dibêje ser navê min cihekê ava ke. Ev camêr wek xewn vê dibîne roja din li dêrê karê xwe dişopîne. Şefa duyemîn dîsa Melek Mîkaîl tê xewna wî divê ez ji te re dibêjim divê ser navê min tu dêrekê ava bike. Ev camêr dîsa divê ev xewne pir cidî dan nas tîne. Şeva sêyemîn de. Melek Mîkaîl ji bo ku fêm bike ev tiştek rast e û emrekî ku ew didiyê, bi tiliya xwe datîne ser serî wî û qûlekê di serî wî divetike, Dibê ez ji te re dibêjim, ji min re dêrekê aveke û vê qet ji bîr neke. Nêzîkayî wir kelemkir temaşe bikin, lê çawa qûlek di hestiyê serî wî de vebûye hûn dibînin? Gelo ev çîrok bi rastî bi vî awayî hatiye pêkhatin an bi şiklekî din wek dîroknas an arkeologekî dema ku hûn vê çîrokê bi mêze dikin û tu fêm dikin ji min re tiştek taybet e çawa li girê navê an li Gobekli Tepe ku em dibêjin li Rihayê bi hezar sala ol û çand bi hev re dimeşe tu heta îro an li ber Gola Xelîlûrehman ji sed hezar salan Yazdeh de heta îro bê birîn heremek olî û bi şiklê heremek olî dike vê jiyana me, ev jî çîroka ku Sakarê di nav xwe de veşêre. Ji ber ku ev çîroka yeko yek li berî vê bûyerê bi sê sed çar sed salî li Bakurê Mezopotamya li Kurdistanê pêk hatiye li ku li Mêrdîn navçeya Mîdyadê li Dêra Gabriyel an Dêrel Tit Emro li wê derê pêk hatiye. Ji ber çi li wê derê pêk hatiye bi wê jî eynî çîrok tê Melek Mîkaîl ji Mor Samuel an Mor Şamuel bê çi tiştî dibêje jî vê tiştî jê dixwaze. Li gor min ev çîrok karê çawa be. Dema hûn donema Newlîtîk yanî berê îsal şeş hezar a heft hezar sal hûn mêze dikin li wir, Operasyoneke ye ku em jê dibêjin preparasyon yanî wek emeliyatek ku di serê mirovan de qulave dikin lê belê ne tenê ji bo ku wan seheta wan baş bikin wê xwe li dê de dikin ji ber tiştek olî jî dikin seremoniyek an nimêjek an destûrek olî li wir ve pêk tê. Du sê çar şikla ev qul di serî de tê vekirin. Yek dixeritînin bi kevira. Heta ku qul bibe a duda bi mirç û çakûça lê didin û qwa qepaqê serê we derdixin. Em bawer dikin ku ruhên ne baş an êşên xerab ji serê wan via wî derdixin û pê vê jî em zanin ku ev mirov dijîn, jiyana wan didome. Ji ber çi? Ji ber ku em dimînin hestî bi hev keliyaye. Ê pekî ez ê wê gavê ez ê vî camêrî çi a vî çirokê ve girêdim. Dema ûn herin bêrî niha pênc şeş hezar sala li herêma Britanya an ez bêjim Normandî çê dibe ku wê wan hezar salan de jî mirovan ev tişt wê çaxê ji kiribe. û wek cîkî Mont Saint Michel ke ava bûye ji terefê vî camê lê temelê wê hatiye avatin avêtin bifikirin me cezîr çêdibe. Bahr bi heyvê re tê û diçe wek qilaçekî wek bilindayiyekî wek çiyayekî biçûk li wê dirê ye. Saint Michel û ji mirovê wê demê re wek tiştek olî an ji xwedê, xwedayên wê demê wê derê pîroz dike ew biherdê û dere çê dibe ku li wê derê ev rîtûelek, ev mêje ku sac kiribin serê camêrekî qul kiribûn wir veşartibin. Dema gi xiristiyanî tê heremê û dixwazin wir dêrekê çêkin sedsala heft sedî û heşt sede çê dibe ku ev li wir dîtibin Û çîroka bi hezar sala anî bin bi xirîstîyanî ve girê da bin. Ji ber ku wexta xirîstîyanî hatiye vir sedî sed ew herem ji xwe ewlî ye. Ji xwe pîroz e. Mirov heter diçin ewil mêş dikin, dua dikin an qurbana şer jî dikin ji xwe dayê behrê re ji bo xezeb û tofan serwa de neyî. Çêbûn heye ku ev hestiyê bi qul bi hezar sala ver wir e, çawa Xelîlûrrehman bi hêkelê Rihayê Êgin Hal Muzexana wê metre ku şêst santîm e ji wê rojê tê heta îro wê biçejî ji ber ku bi Hezretî Brahîm ve tê girêdan çê dibe ku ev jî bîr û baweriya bi hezar sala bi xirîstiyanî fekirê dê wek hestiyek biçûk Şeş hezar sal in dîrokê karê bi hev girê be û me bigihîne vê rojê. Ji bîr nekin, ol û çand her dem hevdu xwedî dikin û ji hevdu dizên. Belê çend dîmen ji bajarê Almanjê û çend gotinên ser tirba vî camêrî me got. Ez dixwazim li vir ûn vê bi bîra xwe bigirin û tim. dîr bibînin. Dîrok Rojhilat bi rojava re, Bakur bi Başûr re ji aliyê mirov ve dibe yek. Dîrok û çîroka ku berî vî jamêrî bi sê sid çar sid salî li Kurdistana Bakur hatiye nivîsandin û gotin, bi hezar kîlometre dûrî wê rojavayê wê li welatek din û cihek din, Dîsa Kişmer deynê dîsanan tê gotin, ev ji aliyê mirovatiyê û tekiliyê mirovatiyê xurtiyê hene. Divê me reş bê neke ku em, ew hebûn in ku di jiyanê de ê gi her derê karê bi hev bigire de û ji hevdu dûr ve bixe. Ji ber wî alî ûn divê li cîkê de tercîha xwe bikin bê ûn aliyê komarkirinê an belakirinê ne. Li aliyê komarkirinê bisekirin. çîrok û dîroka xwe kom bikin û li hevdu rast bînin, bipirsin ka ê mîna vê li ku hene, ê dijî wê li ku hene, çima ev wisa ye, ji xwe re carê pirsa bikin. Wexta ji xwe re çi çi, ha çîroka diya we be, ha çîrokek ku we ji havalkê xwe an ji mirovek kal û pîrekê we bihîst dibe ser gund, ser gundê we, ser bajarê we an ser tiştek ku rojeve û dikin, bipirsin. Google. Tiştê gelkî dewlemend û xurt e. Bikevine tiştê ku hûn dikin bi zimanê ku hûn li wî welatê hûn dijîn a bi kurdî. Bipirs gelo tiştek mîna vê dinyayê de cîhanê de li ku heye? Hûn ê bibînin ku em çiqasî nêzî hev in em çiqasî li dûrî hev in. Wek hûn got bi hev re jiyan xweş e, bi hev re jiyan bi mane ye. Heta vîdeoyek din bimînin di xweşiyê de demek kin dezê vîdeoyek din ji we re çap bikim. Dem baş.